Nibdew naqra. Naqra six pack jew nibdew b'two pack u nimxu bil-mod. Tajjeb, mela, ħanamlu idejna ma' nasna, importanti ħafna ma nawġu xoqna. Mela naraw żbal komuni li naqbdu r-ras u nizlu għal isfel. Ħanamlu subajna ma' nasna, across the body, ħaniprofa mist li rkoppa mal-elbow. Tajjeb, u ħanħaffu l-pass, jina u rejtulkom bil-mod. Proset, kulħadd bil-pass tiegħu, l-importanti il-nżommu zaqna soda. Tajjeb, u nifokaw anka l-ġisimna ngħidulu kemm importanti nitkellmu ma' nafusna f'daw l-affarijiet. Isma' jiena nagħmel dal-exercise irrid nifoka fuq zaqqi. Mela jiena irrid nuża qed nuża il-muscles ta' zaqqi, tajjeb? Mind to muscle connection jgħidula għand. Tajjeb hi prosit. Tajjeb ħafna. Fejn qegħdin eżatt, ħa nibqgħu b'idejna ma' rasna, ħa ninżlu kważi parallel mal-art u ħa nagħmlu dal-moviment. Il-minkeb għal ma nirkoppa u nerġa' niġi dritt. Naħa l-oħra u nerġa' niġi dritt. Min ibati bil-lower back jista' anke jibqa' jagħmilhom daqsxejn iktar 'il fuq. Jekk tibqgħu tħossu xi wġigħ ovvjament iefqu. U f'każ ta' injuries jew uġigħ dejjem nieħdu parir mingħand il-fiżjoterapista tagħna, tajjeb? Ravi, l-importanti li aħna nduru bil-kor, mhux nifqu fin-nofs imbagħad kemm inġebdu il-minkeb, imma induru literalment qishom idejna imwaħlin, ta' ma jiċċaqlqux wisq. 5 seconds. In 3, 2, 1, ħanġaw ntilaw dritti, nżommu jdejna ma' nasna, ħantellaw l-irkoppa ma' ġemp u l-koppa mal-ġemp liħor. Ħan iltaqaw halfway, mela mux nitilaw minn saqajna biss, jew ninżlu minn idejna biss, ħan iltaqaw halfway u nibdlu kull darba. Min ħossu ktar komdu jistanka jaqbad naħa wahda, jagħmel lila u wara ftit sekondi jibdel fuq naħa l-oħra. Prosit. Importanti li nibbendjaw minn fuq. Tajjeb, nitawġu minn fuq. Side bends fil-fat jisimaw. Prosit. Tajjeb, ħafna minn ħossu komdu bil-moviment, diment li jibqa jħoss il-ġnubijiet. Tajjeb dawk li dulom l-obligs jaħdmu, jista' anka jżid il-pass. Five seconds. In three, two, one. Ħanpoġġu bil-mod minn dudin jekk joġobkom. Ħanibdew l-ewwel bil-famuża crunch. Mela, saqajja mill-wijin idejja nerġa' ngħidilkom ma' nasi, aħjar mill-li ma' rasi ħalli nevita li nawwa ċonqi. Jien għawtielha qisni ħa ngħid iva, nodding jgħidulu bl-Ingliż, you nod. Mela iva u nerġa' ninżel. Iva u nerġa' ninżel. Issa jien hawn ngħid iva l-aħjar narmi nnifsi l-barra u nitla' naġġel u mbagħad nerġa' ninżel bil-mod, mela xi ħaġa hekk. Mela nitla' maġġel u ninżel ikkontrollat bil-mod. Prosit. Fast up, slow down. Very good. Nżommu l-patata mafusa mal-art. Saqajna u kol mafusin mal-art. U nerġnajdilkom najt li l-ġismi li rrit nuża l-aktar il-kor. Irrit nitla bil-kor. Brafi, ftit sekondi oħra. 10 seconds. In 5, 4, 3, 2, 1. U għal madwar l-aħħar minuta ħanibqgħu fejn qegħdin. Ħanispiċċaw daqsxejn bil-kbir, nixtieqkom il intella u sieq minnhom u bli topposta immissu il-ponot ta' subajna. Tajjeb, wara madwar 30 sekonda ħanejdilkom biex nerġgħu nibdlu. Issa li drajna moviment bażiku, ħanżiduh daqsxejn, Illi ma' kull waħda ħa nniżżlu s-sieq. Nerġgħu ntellgħuha, inniżżlu jdejna u nerġgħu ntellgħuha. Tajjeb, mela nibdew mill-bidu kull darba. Xi ngħidilkom change, ħa mmorru fuq is-sieq l-oħra. Iktar ma saqajna tiġi dritta, tant l-aħjar. And change leg. Bravi! Reach for the toes. Tajjeb, prosit. Tħossukom letteralment qed titilgħu biex tmissu il-ponot ta' subgħajna? Mhux fejn inlaħħaq inlaħħaq. Ħames sekondi kollox. In three, two, one. Grazzi li kontu magħna għal dan l-exercises taż-żaqq. Niltaqgħu.